Дьээгирдэриэм, чыычаахтарыам, остуоруйабытын саҕалыаххам. Арай биирдэ оҕонньордоох эмээхсин олорбуттара эбитэ үһү. Оҕонньор туран эмээхсинигэр этэр: «Эмээхсин, ампаарбын сиппиирдэргин холобуок сиэхпит этэ» диир. Онуоха эмээхсин тахсан ампаарын сиппиэр-сиппиэр уонна дьиэҕэ киллэрэн наһаа үчүгэй колобок тиэстэтин оҥорор онтугайын сүөгэйдиир эҥин уонна оһоххо буһара уурар. Оһоххо буһара ууран баран түннүккэ сойута уурар. Бу сойо туран Холобу түннүгүнэн куотан хаалар оҕонньордоох эмээхсинтэн. Куотан иһэр, куотан иһэр, куотан иһэр суолунан уонна утары куобаҕы көрсөр. Куобах этэр: «Колобок, колобок, мин эйигин сиэм». диир Колобок «Ээ, куобахчаан, миигин сиэмэ, мин эһиэхэ хата ырыа ыллыам» диир Мин калабоппун, калабоппун, ампардаан сиппиллибитим, сүөгэйгэ сөтүөлээбитим, бурдукка буккуллубутум Оһоһоххо буһарбыттар, түннүккэ сойуппуттара, оҕонньордоох эмээхсинтэн куоппутум, эйигиттэн куобахтан куотар уустук буолбатах, диэн баран куобахтан куота төгүнүйэ турбут бу колобуокпут. Колобуокпут Суол устун төкүнүйэн иһэр, төкүнүйэн иһэр, ыллыыр туойар, арай утары бөрө иһэр эбит. Колобок, колобок, минэйгин сиэн, диир. Омук олобуо көтөр: «Бөрө, эн миигин сиэмэ, мин эйиэхэ хата ырыа ыллыам» диир уонна ырыатын саҕалыыр: «Мин гаалабоппун, гаалабоппун, ампаардаан сиппибитим, сирэгэйгэ сэтиэлээбитим, бурдук

диэн баран куотан төкүнүйэ турбутум холобук төкүнүйэн испит төкүнүйэн испит суол устун уонна ырыалыы-ыллыы баран истэҕинэ арай утары кими көстөрүй оҕолор а маладьыастар эһэни көссөр эһэтэр оо Холобуок, холобуок, мин эйигин сөп диир. Сиэмэ, сиэмэ, мин эйиэхэ хата ээ, мин эйиэхэ ырыа ыллыам диир. Уонна эмиэ ырыатын саҕалыыр. Мин каалабаппын, каалабаппын, ампаартаан сип

Эйиигиттэн кутаары устук буолбатах диэн баран эмиэ төкүнүйэ турбут суол устун. Ээ төкүнүйэ истэҕинэ арай утары сарыл ньылбаарыҥ сайар эбит. Хайа колобок бу ханна баран иһэҕин диэбит. Ээ Мин да атын мин бу суолунан такыныйан иһэбин диэбит аны. Калабуака оттон мин эйигин эйигин сиэхпин баҕарабын ээ диир. Ээ саал мин сиэмэ мин эйиэхэ хата ырыан ылыам диир. Уонна эмиэ ити ырыатын ыллыыр. Мин калабокпун калабоктум ампаардаан сип

Мин кырдьан хаалан кыайан истибэт буоллум, онон кулгааҕым таһыга бу муннубар олор диир саһыл. Инньэ гынан колобуок саһыл муннутугар олорор. Уонна эмиэ дьэ улахан баайытык ырыатын ыллаан кэлэн барар: «Мин каалаабыппын каала» Оройуонук кинини саһыл хап гыннаран сиэн кэбиһэр. Чэ ити курдук онон аҕалар манан биһиги остуоруйабыппыт ээ наа үчүгэйдик утуйуун уонна наа